DVC nih nan kut kan in tlaih hna April ni kul le ni hnih thawngpang ka rak chim lai. Chin ramkulh April ni kul le ni hnih ah Chin hriamtlai phu Chin National Defence Force Chin National Organization CNDF-CNO pakhat dirh ṭhan a si. CNDF-CNO cu Kale, Kabo, Falam peng le ramleng um Chinmi i fonh in sermi a si. April ni kul le ni hnih ah cathanh an chuah i cathanh chuahmi chungah ralkap uknak a hram in kan hrawh lai i Chin miphun nih kan hmailei kong kanmah tein khua kan khang lai. Chinram ṭhanchonak cu ramleng um Chinmi he i bawm in kan ṭuan lai tiah an langhter. Chinram chungah CNF-CNA, ZRA, ZRO, KNO le CNDF-CNO tiin hriamtlai phu pali an um cang tiah kan theih. April ni kul le ni hnih ka le mio ah ralkap le palek nih khuami an tlaih ṭhan hna. April ni kul lio ah Samyu Vengmi minung pali tlaih an si i April ni kul le ni khat ah Nyawngpinta vengmi pakhat zong an tlaih. April ni kul le nihnih ah CDM aa telmi khuabawi hlun pakhat zong an tlaih ṭhan. Myanmar ram chungah April ni kul le ni khat in April ni kul le nihnih suimilam kul le li chungah minung pahra nak tlawm lo an tlaih ṭhan hna. Nihin tiang ram chungah Myanmar rammi minung thongthum le zathum leng tlaih an si cang i minung thongkhat le kul leng tlaihnak warrant chuah an si. Cun minung za sarih le sawmli tluk an thi cang. Myanmar ramruahnak petu Daw Aung San Suu Kyi cu April ni kul le ni hnih Yangon ramṭhen nichuahlei pengkomh biaceih zung ah chuahpi a si nain internet line a ṭhat lo caah zung chuah caan a ni thawn a si. Mei ni ruk ah a ni an thawn tiah Dawh Aung San Suu Kyi sih nih Daw Sanmala Ngunt nih a chim. Daw Aung San Suu Kyi cu ralkap nih sual phun paruk in nepi ro le yangkung ah tazan cuai tiah BBC nih a ṭial. Myanmar ram uknak latu ralkap nih chawlehnak biapi a ngeihmi Myanmar tit lo ngan le Myanmar pale lo ngan cu April ni kul le ni hnih ah America cozah nih a phih ṭhan tiah America cozah ramdang pehtlaihnak minister zung nih a thanh. America cozah ramdang pehtlaihnak minister Anthony Blinken nih Myanmar rammi cungah a chiakha tukmi tuahsernak a tuahtu ralkap hna chawlehnak he pehzulh in kan phih rih lai tiah a chim. Myanmar ram kongkau he pehtlai in March ni kul le nili Indonesia Jakarta khuapi ah tuah dingmi ASEAN meeting ah uknak latu ralkap lutlai Senior General Min Aung Hlaing sawm a simi he kan ning a zak tuk tiah Asian meeting tuahnak ding in tek Jakarta khuami hna nih duhlonak an langhter. Indonesia Commission for Missing Person and Victims of Violence phu chimphuannak nawl ngeitu Fathia nih mi aung hlaing hi rammi nih an cohlanmi a si lo caah ram a aiawh kho lo. Asian meeting kai ding in sawm a simi he Asian nih ralkap nan dirkamh bia a si tiah a chim. Cun hi bantuk in Human Rights Watch HRW zong nih Mi Aung Hlaing Asian meeting kai ding in an timhmi hi ralkap an dirpi bia a si. Rian dang tein Mi Aung Hlaing meeting kai sawmmi hi let zokzok u tiah thanh ve. Myanmar ramchung hmunkip ah tlaihkhihnak pehzulh in an tuah i April ni kul le ni hnih sakhan ramṭhen Yinma pyin khua ah Ralkap nih hmun an khuar i khuami nih nan ngeihmi tumi meithal nan ap dih lawngah khua chungin kan chuak lai tiah ralkap nih an tlerh hna. Ramchung khualian deuh Yangon Mandaleti bantuk le hmun dangdang ah motor le motorcycle ai chokmi hna zong ralkap le palek nih an motor le an motorcycle an chek hna. Asinain ramchung ah pehzulh in ralkap dokalnak le caan karlak cozah NUG cohlannak langhter peng a si tiin VOA nih a tial. DVC thawngpang a ngaitu nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei.